Joka kawuono en channel mar dholuo adamo na wuo kodu gi dholuo maler malewo adwa introduce a topic mm, a topic ma nyasaye nomiya ka an e piny lusaka sambia higa mar elufu ariyo kod ariyo bang' wuotho gi yesu ndalo moko modhuro nyasaye nomiya mesej moro Kasechandora mang'eny kod weche moko manotama weyo. To Ruoth nowuoyo koda kokalo kuom Roho Maler. Mane madwar mondo a introduce abiro yale jomani te to e dholuo to abiro yalo maybe didek kata ding'wen. Nawachonu nabiro siko kayalo kod kisungu kod eh, dholuo philip amara aseneni aseneno agutu joseph okungu erokamano ng'at nyasaye eh, amor kuom tudore kodi watudre yamo watudre yamo be wanyalo tudore kata bathe kocha nyasaye oteli ahinya aneno juma michael juma erokamano michael juma aseneni kajimba

Glory. Mm, mm, mm. Invite a brother, invite a brother. Luonga ng'ato mondo bi. Luonga luonga ng'ato mondo bi. Adwa keto foundation mar mise madwa puonjo wach ni Nyasaye nomiya. E ruoth osemiya weche moko lakini man is so specific. En wach be Nyasaye nomiya. E Dubai, United Emirates.

Franklin onge wach wedeko na gi sadaka miuna chiemo Franklin wachiemo ka wadwaro James Chako Reverend James Chako from India Andhra Pradesh Vijayawada my friend Chako thank you for coming uh, welcome welcome my friend I would like to apologize to you uh, Reverend Chako James, I remember when we were with you, I came to visit

owinja uru maler ni weuru ketowa ni wayalonwa yala to ok ukownwa chiemo ni kwawacho kamano to uketowa ni wakwecho kwecho ok wakwechi yesu wacho ni kidwong' eka noyawnu injili nyaka kow kod chiemo injili maonge chiemo mano ok injili be janabi mayaloni ma nyasachi oserwako imbe iserwako nyasache nyaka ikow ne pesa mondo ocham eh, eka igwedhi eka gigenigo be bedo weuru ketowa ni wakwayou akwaya pesa ni to uor joluo wagi joma nade ma injili to ubudho kendo ung'eyo un gi rula sani koro usebiro udwa pime gi rula kodhi malo kodhi mwalo alachne injili no dwa go nang'o injili no chake nade to bo yale maber to kae to kaka ipime gi rula no pime go fuko be iore gimoro janabi chamo ubet nade nikech mano gweth mano muma ng'ama otimo andiko nyasaye nyaka gwedhi hmm? be iwinjo wachno maler ng'ama otimo andiko nyasaye nyaka gwedhi an kod mumbe ariyo madwa somo kaketogo foundation mar gima adwa yala aketo mise foundation gi dholuo iluongo ni mise adwa somo muma paul hebrew odemba

Um, that man is a smart, a smartphone wizard. Smartphone wizard. He knows how phones behave. Uh, I've been a victim and he treated me well. ya oke okay, wahero kamano kuom biro adwa somo e kitabu miluongo ni ngeche ang'wen matindo tindo piero ariyo gadek gi piero ariyo gang'wen e madwa kete msingi wach madwa puonjo madwa chako puonjo kod dholuo ma jo

ring'o mon mia abiriyo to kod ochode mia adek mopando machieng' monde ka kia mon mia abiriyo to kochode mia adek koro mon elufu achiel to mong'iyo ang'iya gi chunye gi wang'e kokacham to gi kokati to odhuro Solomon ni ema koro ng'ado rieko nikech oseng'eyo kaka chuny ting'o weche gi gik mamiyo chuny koting'o wach marach to riembo ngima to golo tuoche biro koro nenore oko ratiro rit chunyi ka mwandu ni migende moloyo nikech kanye ma ngima ni ochakore nayudo ka chuny mar dhano ok en kabat mar kano gik moko ma higa mokalo nyaka manyoro No, no, no, no, no. Muma wacho ni riti chunyi ka mwandu ni migene moloyo ni kanye mangima ni ochakore. Chuny no. Gima winjore kanye chuny naseyalo kamoro kor kisungu. Ni gima winjore kanye chunyi en wach Nyasaye. Mano kende nikech wach Nyasaye no emoting'o ngima. Ema kikanye chunyi kanyo to ngima abiro dhi kanyo bang'e. To akunga lerni gima nayudo. Ni ri arit chunya. To nadhi yo ke chunya nigi mirima. Gik mang'eny nojoga. An gi sunga. Mm? Asungora to be adhier. Isewinjo gimoni maskini jeuri. Isungori to be idhier. Ituoni gige ji ok idwar to be idwaro.

to chunygi to gidagi ni mondo kik wach Nyasaye bedie gidagi ni kik wach Nyasaye bed kanyo kendo wacho ni ni ng'ane to kawene donge kawuono ni nyaka joyalo donge dhi e lamo gi riyo kech mondo bar dini ng'ato ng'ato wuok kinde dhi lamo gini okech ni mondo gibarre gi aidin moro mano be lamo kech ma nyasaye gilene ma nyasaye dwoko adieri ma nyasaye ni idhi lamo gini okech juma achiel jumbe ariyo ni mondo ubar din ng'ato udhigo ah jowadwa to kata be wach mane dino mar ng'ato en mar yesu be inyalo yesu be nyalo dhi kodi koso dhi dong' kama iaeno nikech kama piem nitie to kod ketho nying gi ywaruok kanyo nyasaye onge sama isetako ywari gi ji gi chuny marach mitamori ni ok tel ligono chunyi marach midagi ni ok tel idagi tend jomoko nyaka pesa madhi e kanisa chunyi rach nikech irach pendi irach nyaka pesa madhi e kanisa igorigo nyasaye odagi ni in gimoro amora milemi ok niyudi to kata ka in iti gi pachi to wachni nok nobudhi nikech pachi nigi ndalone obro tow omiyo awacho niya aketo misingi mar chuny mar weyo richo wene ng'ato forgiveness forgiveness ma message Nyasaye nomiya sama nayie ma naolo mm, to kata kadhi e, e, e chokruok moro e piny Singapore mm, higa alufu ariyo nogo nogo nogo nogo kadhi e chokruok moro piny Singapore to awinjo ka ng'ato timo neno jayalo moro maduong' manoa e piny Indonesia otimo neno ni jomoko noyiecho kabisane nodagi ni jogo ok owenegi to tuo moro nogore kire mokia koro kodhi e piny australia mondo opime to dokta okone ni gino gikia koro weni kiny mondo dogi mondo gichak gidhi gipime kendo dhogi otel ndalono ne pod mobile pok obiro ahinya to joka Oh, owinjo kara okone niya, idhi tho, gik manie chunyi gi ok bergo mangima. Din mane jogo nobaro nok ne mari, jogo ok ni chweyo. Wene ng'ano jogo mondo odhigo nikech ng'ano dhi gi jachien. Ok odhi ilawe gi jachien ne bodhigo no nang'o. Kae to winjo wachno, to ang' gochoge piny, to lemo, to penjo Nyasaye natim nang'o? Ni wene ng'ano richone. To kae to manyo sime mar otelo, gocho ne sekretari ne manodong'. nikech eh, wuode ma nodong' secretary nowegi kanisa mane mane gin joga 300 people nodong' karibu ji ang'wen eh, ng'ancha noweye nono nitie jomoko minyalo lemo go majachiene mokelo mondo opimgo ni tang'o mikano e chunyi nikano din ma yesu nothone e chunyi idwa chako laro koso nikano wach ma yesu nokelo ng'eni mago weche ariyo eh, kiyie michak itho ne idin ma yesu nokelo ma nong'iewo gi rembe idhi e mach yie mondo wach nyasaye mondo kik lali wach nyasaye mondo kik lali gige ji to gikawo gidhigo ka ng'ato nobiro gi chiege to neno nodwa dargo odhigo to ka ng'ato nobiro gi nyithinde gi famili ne owacho nodwa dhigo odhigo in dong' gi wach mane iyudo wach maka yesu mane okelo gi cha rot mane giwuokgo ka gibirogono rodno ok olor nitie nyasaye ma pod biro kele we mako gi gi chunyi Kae to awinjo ka ng'ani timo neno. Ne kane osegik sa, to gochoke piny, to go simbe. Nyasaye okode, to ka kiny sa oromo mondo odhi, to koro nipim, nipim masinde madongo ma piny Australia, ma koro masinde madongo moloyo mimanyogo korona. Nomanya manya ma ok oyudi, to koro ni sa e ngima. Ebe ko winjo to winjo ko ngima. Nikech nowe ne ng'anja richo ne. Kae to dhi ogocho ne ogocho ne ng'anja kore niya. Awe ni joma ne dhigo. Kae ni Nyasaye dhi kodgi. Kendo kata ok en Nyasaye e unakonyo udhi uhu. Nobedo mangima ma Nyasaye ochako miye ministry. Ma sama naromo kode kanyono ne en gi kanisa maduong' malich kendo ne en achiel kuom joyalo malong'o mabeyo ma international awacho niya nyasaye nokona ni winjo gima iwinjo nachaka gochoka piny awacho ni nyasaye wena wena wena to ka duoga duoga ni i to ka igo luoro jolweny ma igo luoro eh? to ng'ato chiwre kuom ayudo barua madhi Amerika to adhi e piny embassy natimo vis natimo interview mar visa dakika eh, dakika abich openja mana niya in ng'a an okinya mara eh, idhi kanye adhi Amerika idhi timo ang'o adhi yalo e conference ah, riti ibi kawo eh, visa mari saa aboro saa aboro be kacha cha imedwa ma siling alufu achiel gi mia abich abedo mana iye kanyo saa aboro akawo visa na omena na nakiso visa chakre gi giri nyaka e chuny taon kama nadhi ninde akod bas aseyudi nikech ang'o richo gi gik manakane e chunya mane otamo gigena ni ok yawre yorena ni ok yawre hmm? ni oyudo kane osetama e visano diboro diboro diboro e mar dhi e piny amerka diboro ni adhi ni to tiket to nitie eh, barua be ler barua mobedo notarized hmm? mogo mogo kaka ng'at mogoyo eh, gini mar loya hmm? iwinjo weyo ne ng'ato richo nigi nigi tiende e muma we ting'a ting'a muma ka bunde kam nar tikia gimwa muma wacho ni iketori iyalori mana gi gweth e gwedha e kotimana to gik moko ikomo cham e wi kayongo ok bi dhi adwa ni mondo alem kodi godhiambo sani wabiro chako kendo kiny mondo achop kanyo ka in ng'ama luwo wacho ni kiny antie sa miluongo ni sa achiel gi nus kata sa ariyo mondo wadhi nyime ka wapuonjore wachni to nyaka iwene ng'ato richone otieno sani chak sologi chak sologi Nitie jomoko ma nodagi ma nyaka namba wuonegi, nyaka namba minegi, nyaka namba nyiminegi, nyaka namba joyanegi, ne girucho, ne gikete blacklist, ni chunygi rach, ne giwacho ni jomoko chando gi ologi gi kwecho, kia otimore kia nade, ni kia noko gina, ni manade, mano dongi ma kano gi chunyi ma ok donji, chak ka onembinigo chak manyogi ibiro gochonegi makata idagi kata iyie ibiro yie kod wechegi makata idagi kata iyie kiyie ni nyathi nyasaye adieri watimo gik ma nyasaye wacho to ka wadagow kodi to in inegi mapok ineno nyaka dinyuoli mitimie neno ni kare nyasaye nitie kare weyo ni jirichogi nitie wenegi wenegi yesu wacho ni wenegi gikia gima gitimo wenegi wenegi kuonde ka abiro dhiye okadwa okadwa timo ngalma em nagoye nyaka buk an gi buk ma nagoye eh? en ani light ng'eny ok inyal nene nagoye buk nitie moko nyocho wang' kama ineno yaleni bugego nowang' te mana dong' mana gi kopi ariyo adek mana wuothogo e bag iwinjo awacho ni niya wene ng'ato richone we mondo alem kodi ka ikwayo nyasaye ng'wono mar weyo apako iwere maka juda nyasaye malich Jehova marahuma Nyasaye mar lweny kendo mar mbaka wasetwak kuomi ka wawuoyo kuomi e weche mohewowa gi tan to nikech yienwa ni mondo wechego wawuoye yie iti gi dhowa kaka isetiyo gi dhowa mondo wechego oyud wir makende moa kuomi e polo manyalo konyogo ng'ato ka ng'ato kik ne kik anera to in mondo ineri nikech wach en mari jogo bende magi bende winjo wach an bende an mari muma mana somo bende mari gigi duto ema ne nitie pap ka onge mane gwere gi moro igwedh ng'ato ka ng'ato odhiambo sani ibed kodgi kendo ibed jehova nyasachgi apuoyi kendo adendi weche te e nying yesu kristo ma ja nazareth amen remember